Jera mar LTN kamoro moro ma intie, arwaki, ageno ni intiere e yo makare. Ma endi en Lolwe TV kendo wadhi nyime kod chenro mar kuku mar, mar wach ma bende ikelo ni e kinde ka kinde kod anje fulo mbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa twak achiel kachiel e weche gweko ma bende dhi nyime piny mar Kenya kaachiel kod rango chung' mar Miguna Miguna, mano ero kaka gavana ma Nairobi ma bende en kod geno mar chung' higa mar aluf ariyo kod apar gabiriyo. Abiro miye thuolo makende umosu kaeto wabiro dhi nyime kod twak machalo kama endi. Arwaki e Lulu TV. Erokamano. Eh, Mos ogandawa. Joka nyanam oyawore uru. Koso en oimore. Oimore.
Oimore. Isemoso joka nyanam. Nyingi kawuono iwacho ni ok inyisgi. Ato ji ong'eya te bwana. Ji ong'eyi te.
Donge. Ji ong'e ite koro. Mana kaka baba u ka ubiro e station ni iwacho ni mondo wach nyinge.
Samoro nitie joma okiaye. Ah, ji ong'e ite mana kaka an be ji ong'e ite. Mm.
Erokamano arwaki e studio wa mar Lolwe kendo agoni erokamano kuom chako chopo achiel kachiel. Maendi ok en okang' mokwongo mwabet kodi kendo wagoni erokamano duong' mokalo. Wadwa ni mondo warang weche mosebedo ka timore e piny mar Kenya. Waneno ka sani eri jang'ad bura maduong' kata Chief Justice Dr. Willy Mutunga nwaneno ka no retire chien koja chande. In kaka Miguna Miguna, inyalo nyiswa ni Willy Mutunga ineno ka tije ne ochalo nade? Mm, Willy Mutunga nyocho temo lakini nitie gik mang'eny ma ok otimo. Koro kadwa make, let's say for example kadwa wacho ni to Max oyuda di kuom ah, nono nyaka mia achiel aparo noyudo prang'wen ok ok ochopo 50 ok ochopo 50 ang'o manyalo miyo wacho ni ok ochopo ang'o mamiyo inyalo wacho ni ok ochopo nus mar prabich
well ing'e ni gima duong' mogik e e judiciary kama ing'ade bura Yeah. en wach mar kuo kata corruption ema nyocho gima duong' malich mokalo ka nod kawo tich to sama owe tichni gino kendo koro ng'eny moloyo sama nokawo manyiso ni ok odok chien manyiso ni gino ok o- ok o deal go, ok otieke, ok otemo kata tieke. Mm. Koro manyiso ni mano to rem arema kabisa. Mm. Kato kichak idok e gima koro iluongo ni kisungu iwacho ni competence mm. my judges. Yeah. quality mar judgment mindiko mm. ha? mar ng'ado bura mm. joge gi odok chien kabisa kisomo judgment mag uh, mag court mm. to onge ok en gima nyalo kata mana tero e kuom nyithindo matinde ko join law school yeah. higa mokwongo mm. yeah. gin standards ma low ma ok anyal kata mana keto nyathina mtieko high school nosomo mm. ya mane man e, en gima lich mokalo en wich kuot maduong' malich nikech onge judgment ma Kenya ka minyalo nyiso ng'ata ng'ata e pinje ma oko gi mm. ya en wich kuot kabisa koro kanyo be oreme kichak iduogo gima iluongo ni efficiency kama koro iwacho ni tich matiyore ma mapiyo yeah. onge nikech onego bed ni kidhi e court to kaka let's say ni in ng'at momaki kata in ng'at ma yalo gi ng'at machielo kiwuoyo mi igolo wachni mar uh, ranyisi kata witness kata evidence mm. iwinjo to nego bed ni ng'ato nono ma ok en judge ema rekode to bedo recorded mana kaka un be urekod gima wawacho ni tape yeah. manyiso ni onge ng'aa nyalo loko gino mm. koro ka dipo ni ok iwacho ni judgment ok ber tidwa appeal mm. to in gi evidence ma ng'ato oko otugogo to Kenya ka sani kane Willy pok okawo tich to gi sama koro nyo weni yes. magistrate kata judge ma preside over the case mm. ema ndiko gik miwacho koro ka dipo ni en ng'at mose decide ni ok odwari yeah. kata ok odwar winjo gimiwacho mm. odhi ndiko mana gige nono Iwacho ni ng'ano timo gima kama to gik mondiko opogore gi gik miwacho. To koro ka koro idwaro proceeding mondo idhi appeal, tiyudo ka gigo opogore gi gik mane iwacho. Koro itimo nang'o? Koro onge justice. Omiyo overall Willy Mutunga onge gima otimo.
Erokamano ahinya Miguna Miguna. Awinjo ka iwacho ni in ka irange to gima otimo ne Jokenya maber onge kiwacho ni weche mag mibadhi ne nitiere to sani eri kane owuok to iwacho ni weche giki mag mibadhi omedore kae to iwacho ni buche bende ok ine kane ong'adi makare. Maendi nyiso ni oganda ma pacho kae kare pod ok nyal bedo kod geno e doho ma wan go. Mm, tek. And ok awach ni Willy en owuon ni en to nyocha okawo, en to ok okawo. Mm. Lakini ok otieko wachno. Yeah.
Koro ka dipo ni nitie jok maparo ni ni judiciary sani tiyo maber ni Willy nyo oweye e yo maber onge. Mm. Ng'e, ng'e, ng'e kata mana Supreme Court kuma nyocha entie. Mm -hmm. Donge neno ka gicho kethore kabisa? First of all, iwacho ni kidero nomiyogi alufu mia ariyo mm. no milion milion mm. mia adek be yeah. wacha be pod dhi mbele kacha mm. pesa bi ng'e ni wang'e ni gichamo nikech petitions manyocho gi decide mm. iyudo ka gik moko duto manyocho koto wapilo wacho gitamore te gin gi yie mana gi kot mokwongo

Judiciary pod wan mabor. Pod wan mabor. Pod wan mabor. Mm. Mm. Omiyo sani eri ka koro ne wainjo ka sani eri duol nero mar JSC kata Judicial Service Commission mm. ne giwacho ni wabiro bedo kod jang'ad bura maduong' kapok ochopo dwe mar apar kata dwe mar apar in kaka Miguna Miguna igeno ni ng'ama onego bed ni wayudo kaka jang'ad bura maduong' en ng'ama onego bed ni chalo nade mondo weche gi eki wabed ni wanyalo wacho ni ooyo doho ma pacho kae wan godo kod geno kitere bura to bura ibiyal maber ma urum kaluwore kod chike Ok en kata mana niya ni Chief Justice kende. Mm. Kot maduong'no te an aparo ni jogo onego wuog awuoga te. Mm. Onge ng'at moro moromo kanyo kata achiel mondo ji obed abeda manyien te. Mm. To gima duong' mogik yes. e, e judiciary mm. kata kama ing'ade bura Kata mana e leadership en gima kisungu wacho ni integrity manyiso ni ler mar ng'ato. Onego ket ng'at ma ja adiera, ng'at ma ong'e gima timo, ng'at ma ok nyal bed influence kata ng'at ma ma ng'ato kata bed mana na politician jok ma josiasa gi yes. jotelo mm. jok man gi pesa jokuoge mm. ok nyal yudo yo madonjo go ire mondo omigi judgment mopogore gi gima gi, gi gima ranyisi mar ang'o mar evidence wacho mm. to gi law mm-hmm. yeah Manyiso ni dwaro ng'at ma ma en aena decision omeko based on evidence gi lo kende. Mm. Onge influence moro at all. Yes. Yeah. Ni ng'ato dhi gocho ne gotieno mm. mano should not be there. Mm. To jok mantie gi gin jok ma ok nyal kwano. Mm. Ne mana kaka nyonjoki otimore ka nyathi mathin. Ojwang be koro BF ka nyathi mathin. Kae to ineno Tunoi otamore retire. Rawal otamore retire. Ng'at miluongo ni Wanjala cha to koro madho gimoro nono. Omiyo onge. Yeah. Yeah.
Giyudo to na ong'adi bura ni koro onego jong'ad bura te oritaya ka gin johigni piero abiriyo. Maendi ineno ka en wach Ok maber. niya, ok nong'ad bura. Mano e gima nitie katiba. Yes. Mano e gima nitie constitution wan ni. Mm. Manyiso ni gik ma nyocho gitimogi. Yeah. Nyocho gitimo gik ma ok nie katiba. Oketh pesa gi sa for nothing. Yes. Onge tiende nyocho ok onego yienegi kata mane mondo gidhi e high court. Mm. Ineno pinje duto te ma oko. Yes. Ka JEC, Judicial Service Commission, ose decide ni retire kata ni tich igolie, ok i appeal, to koro mekoge. Dhako moti mosechopo kata mana 80, dhako cha ka ng'iye to en aena ja 80. Owuondre awuonda ni en 70, ni 74. Ma cha ja 80. King'iyo to noe cha, jaduong' ma nyaka nene, ma ko- okwongone kata wuonwa. To ni pod wuondre ka niya, ni pod gidwa ni pod ng'ato osetiyo for more than 40 years yeah. nyaka ne nyuola ne en mane kot mm. nyaka sani mm. to ni pod odwaro ni mondo pod obed kanyo iwinjo mano nyisi ni nitie gik ma gisetimo maricho omiyo ok odwa kata dhi dala mm. ok onego gibed kata mana retired kende Onego chwadgi ka gichopo kamiti. Onego migi del bokarao ka gichopo kamiti. Ah. Yes. So gidhi dala.
Yes.
Erokamano awinji. Mano ok anyal miyogi kata mana retirement package. Yes. Yeah.
They don't deserve it. Mm. Mm. awinji migona migona iwacho ni jogi onego iwacho ni ok onego migi kata omenda kata mabalang' mimiyo ng'ato ni owo isetiyo we koro wamiyi ma idhi ywe ah, ah. mano ok onego migi gikuodo wich mm. yeah, to begin criminals hard labor gi bokarao
awinji kama were kod wach madhi nyime e doho kano kaka ne wawuoyo kaka koro in ng'ama okil koro ne wawuoyo mondo nyiswa ler mana kanyoro koro wadwa chako chiedho achiel kachiel e weche matimore e piny mar kenya wang'eyo ni sani eri wachimo yiero mar higa manyien mar higa aluf ariyo kod apar gabiriyo in bende in ng'ama sani eri osewuok kendo onyiedhore e lela ni idwa bedo jatelo e pacho kae Mm. Mokwongo madwa ni wachna en ni to wuoyo marach kod jotelo kata hate speech mm. in kaka Miguna Miguna inyalo wachna.
Hate speech en gima rach malich uh, nikech king'iyo gik ma jogi wacho ng'ato bukore wacho niya mm. ni ka ng'ani otugo giwacho kata mana ni let's say ni ka jakikuyu otugo to gidhi goyo mm. ng'ato mm. bukore ni ka jaluo timo kama to gidhi timo gima kama mm. mano gima ok onego bed ni jatelo wacho be ok onego bed ni ng'ato ang'ata wacho mm. Nikech onego bed ni ng'ato ok iwinjri go nikech gima owacho in terms of uh, issues yes. gik ma konyo piny mm. ok niya ni ng'ane bor kata ng'ane chiek kata ng'ane en jaluo kata ng'ane en jakikuyu mm. mago gik ma ok onego bed ni ji donje mm. nikech mage gik makelo lweny To lweny kosewuok e piny ka koro Kenya onge, mm. koro onge pogruok gi Somalia yeah. kata any other place. Mm. Yeah, koro mano anapa ni jogi gidhi adhi e jela. Mm. Yeah. Yiere go kang mano kawne gi jumbe machien mokalo. Ah be okang okawne gi go tin malich. Mm. Yeah. Ma iya wang malich ka neno report jomoko dhi chiemo. Mm. Ni koro ni gidwa ni mondo ka gise chiemo to gidhi e court yes. ni mondo koro wachno olal. Ah ah. Jogi twe. eka example wuok mm. yeah kata mana dala kucho yeah. ka in gi nyathi mm-hmm. to nyathi otimo marach kata nyathi kwalo pile pile kata nyathi yenyo oyanyanya joma dongo kata oyanyo jowetegi to kata gimoro ubukore abuka to yenyo yeah. ka ok inyal punish se to onge gima iloso mm. nyathini paro mani yenyo is okay yenyo ber mm. yeah. kech onge gima otime ma nyathino nyaka chwad del omiyo kaka nodhi otwegi for kata three days no yeah. ne tin di mm. yeah.
nonego gimed oganda matin mm. yeah.
erokamano ahinya dono ka giywagore mm. nonego giywagre mang'eny molo mano
eka ginyalo weyo wuoyo marach an daketogi kanyo kata mana dweche ariyo giwuok along koro ok bed e gine e nungogi bas kokiloso wach mane kinyalo loso kochako nuo mm.
yeah erokamana ahinya miguna nyaka ne wachak bedo kod ng'anyo mar dwaro golo oko duol mochung' ne tayo weche mag yiero pok ayudi achiel achiel mondo wapenji ni to in to pachi en ang'o e wach nieri Kawuono ago erokamano ni wan kodi achiel kachiel kendo adwa penj ni to ng'anyo mane wabedo godo chien koja chande mar dwaro mondo golgo oko duol mochung'ne tawo weche mag yiero in ineno na uh, to ata paro ni an emasebedo ng'at mosewacho wachni molo ji te nikech an nachake higa alufu ariyo gochiko tuwo naye mm. ka jogi ne pok oketi Nanyiso jakom nomera jogi ok oromo. Manyise ni Asan ok onego obed chairman. Mm. Anyise ni kiketo ng'at ma ok in go gadiera yes. in terms of integrity kaka nasewacho cha mm. ng'ani dhi ng'iewo nikech ing'e niya ka nitie ng'ato ma president kaka sani mm. ok un gi president Uhuru yes. un gi deputy ne mm. to in opposition ok in e power Donge joka ok nigi pesa moloyi? Mm. Tidhi iketo ng'at mohero pesa. Koro iparo ni ng'at manyalo chule en ng'a? Do ng'at moloyi gi pesa cha manyalo chule? To ka ng'ani en ng'at ma jaluoro ma kobwogni to diewo to, to ng'at cha to nigi bunde to iti onge bunde Ipa ni ng'adhi bwoge en ng'a? In koso ng'at cha? To ka en ng'at mohero gik moko manono, eh? manyiso ni komiye kata mtoka omiye lo moro omiye gimoro otere holiday to berne kabisa to ng'at cha to nie power to kine power iparo ni ng'adhi influence en ng'a okat manyamiye gigi nanyise ni omera ng'ani onge notamore dong koro tiagas gore tiagas gore
in nisegolo dhogi miwacho- ana wacho toke momiyo nabedo suspended koso Nikech- kupar gini nikech wacho ni- nawacho ni ng'ani ok oromo ok emomiyo ne giwacho ni an ni an koro agora gi electoral commission donge momiyo raila no suspenda in 2011 ni ok adwar asan that is the reason koso gigi wiwu osewilgo And we were walking along. Raila no suspend Miguna, ni Miguna ok dwar asara. Okay?
Awinji. Jowinjowa mag Lolo TV bende winjo maber kaka wuono Miguna. Koro de giwinja ndalo cha. Yes. Di koro Raila president. Na nyiso Raila gik moko adi. Ariyo. Na nyiso ni jakom presidential system ok ber. Mm. Ok ober ka intie piny manitie grube mang'eny kaka Kenya ka, grube mochopo prang'wen gariyo. Mano dwaro a parliamentary system. Ng'ani golo representatives matin, ng'atcha golo representatives matin, ng'atcha golo representatives matin to gidhi e parliament. Eka laws kobedo made to bedo made for everybody. Ok iket ng'at achiel ni ema nigi power te. Nodagi nakia power mar president. At koro ne. Sani koro gidware kendo. Gidwaro gima ne anyisogi chon cha. 209 kisomo buga mana ndiko ka tiagas pok ochakore tiyudo gigo te mana kaka awacho gini Koro nawacho ni koro an ugoya to an ema puonjou to udagi ni ng'at ma puonjou ni giwacho ni wiya rach. Koro iyanya tatemo loso. Iwinja? Awinji.
An arach to an ema loso. Jochiemo to ne ber. To miguna otamore chiemo koro miguna rach, miguna mau mau motamore wuok e, e gine bungu. Ne giwacho kamano. Otieno Kajwang' orengo gini Karoli gini ne wacho miguna gini isa mau mau. He has refused to enjoy the fruits of independence. Now look at the fruits. Do you see the fruits right now? Tear gas. Those are the fruits.
erokamano migor ng'ato to koro ma koro in bende sani koro inyalo riwo lwedo ni ok wanyal dhi e yiero kod duol mar ibc ngiri kaka en sani it's not mano is not the issue pod odhi yude mana wrong kaka noyude wrong 209 cha yes yeah. ochomo kumoro nono kendo mm. kata watim namo ineno
The issue is not whether or not you disband the IBC. The issue en ni iketo structures mage to criteria mag jok madhi run IBC en mane nikech kigolo ma Yeah. tiketo machielo tidhi iyiero jok machal gi jogi pod onge gimiloso Kiketo jo-ich, mm. jotend jok madwaro igi, mm. to gi jok ma ohero mana mahati, mm. to gi jomriambo, to pod the same same thing dhi timore. Yeah. Kaka aneno ka gisechako, ing'e ni jaluo bedo excited for nothing. Akia gimomiyo ji too excited. Mm. Ni koro ji dhi chamo lunch. Koro, koro en gima lich ma jomakore. Kia timore nade? Iwacho ni, hey, to jogi tuo yawa. Yaani gini gima lich, ji ne pok ochamo chiemo. Do you understand? Awinji. Do they know what they are doing? Don't they think ni gini gitimo mana gima nyocho joka dwaro ni mondo gitim? Omera in dhi yenj kucho gi dhi yenyo gin be to wadhi mako gi kata du wuok to utimo reconciliation then that is it. Don't they think ni jogi nigi intelligence mologi? Do they think? So all I'm saying, yes. any king ofuo mm. iwacho ni ng'o ofuo en chiemb mang'owa ng'at mariek mm. ya koro beduru abira chiemb jok mariek mikuna ng'iewu that's all I can say mm. an ang'iewogi Tonegona in bende idhi e yiero higa manyien. Mm. Nenore ni yiero ka ok otim lokruok tidhi dhi gi duol achiel achiel. Mm. Mm. An tadhi kawo mara. An ok adhi laro margi cha, an mara ni ema dwaro. Mm. Mara ni tadhi kawo, an gi formula. Mara ni an gi formula. Mara ni an gi formula.
Mm. Yeah. Ero kamano. Mana kanyo, ero kanyo koro nwa donje. Koro nyiso ni, eh, bende ne nyiso ni formula mar kawo telo. Diere miguna kanyalo paro chien. Koja kane wabedo kodi, kane watwak chien. Nyisa ni mondo Migosi Raila Amolo Odinga ogoni simu ibiro nyise gik weche ariyo kaka ikawo telo. Mm, ok anyal nyise sani. Donge ne ok ogocho? Pok ogocho.
Eh, koro anyise formula na. Formula na ok mi ng'at ma ok dwar. Mm. Eh, ok an too cheap. An ok cham gine, an ok an alot michamo kosewe.
okogo ni simu mondo imiye formula yes an ok arie nan ok an osuga koro sani ok inyal golo formula formula golo e gine e station nini migole formula mar power jaluo walo Donge momiyo jaluo kata pa otamore kawo kane ochuka bokore ti nego ji te kama Raila kiang'ine kama jaluo walo mera pa pa ok kawe e station ok kawe tv yeah. kata kosewe kuno kawe paw Ah. yeah. Guna.
Guna, awinji maber. Awinjo kuma okawe telo. Yes. Manyiso ni pod ing'eyo be kuma ok kawe gi walo Yes. Eh, ng'adwa kawo telo ok wal sama wase gine we walo cha yeah. e kwa biro kawo telo mm. kata wayudo leadership ma ok wal mm. sani pod walo omiyo onge telo onge telo aonge aonge ok ane nikech pod aneno mana walo mm. mm. ji wala wala ji ok dwar telo aonge telo Erokamano ahinya Miguna, wachopo kar telo kanyo ero mabende koro wachako moko gore achiel kachiel wachni mar chung' kaka gavana ma Nairobi kochopo yiero mar higa manyien. Mm. Nyisa ne Miguna Miguna eri selieko ne china kacha ni ito in gi formula mar ing'e kaka idhi. Kaka ibedo gavana
kendo next year ibiro mana interview kaka gavana. Mm. Kijana an gi formula. Jivi vote na kama ok ber ber yueji mm. yugi jivi vote kama ok ber ber mm. nikech an gi formula ok achung' e odm mm. ok achung' e jubili yes. ok achung' e cod mm. ana ana miguna kamano mm. iwinja ichung' achung'a in iwuon ana ana miguna onge party mitiyo an party na en miguna mm. e. dongo yie katibo wacho yes. ni ng'ato ang'ata nyalo chung' mm. ji be nyocha odhi mang'eny ma, ma independent the last time Yes. kata obado by all intents and purposes nyocha en aena independent mm. kifudha kibwana gini ginyocho mana independent ginyocho gichung' gi parties ma, ma gine party gi ka akawa sama koro osemagi certificate cha mm. koro ni- manyiso ni sama gibedo mano yiergi cha Yes. noyiergi ayiera ni oyier ng'ane mm. ok oyier party to party be ok nie ballot box ballot gine ballot card cha party onge nying o, nying party onge ballot en aena olo kata miguna kata otieno ema nitie ballot sama idhi vote idhi vote ne ne miguna kata kidero kata mbuvi ka dipo ni mane nyinge mm. kata ng'ata ng'ata mochung' kendo mm-hmm. to ok idhi vote ne party mm. koro kidero tineno kosekwalo town mogo piny kaka nogo mumias to ng'at miluongo ni mbuvi ni yes. to koro usa usa drugs mm. e town ka ma, mano kende e tichne mm. kae to feel niya ni tek mana ni isemiyo ji handouts nairobi ka ok inyal miyo ji handouts te mm. nikech wan chiegni aluf ab- gine milion abich kata imeo machal nade onge ng'at manyalo miyo ji 500,000 handouts ing'e ni onge onge ng'at nyalo chiwo gima kamano to wan ji uh, milion adi Abich. abich omiyo ok ginyal chiwo handouts the issue en niya ng'at man gi vision ema ji dhi yiero. To an an gi vision ma very clear. First of all, corruption adhi tieko te. Nairobi.
Jogi olil kabisa. To ka koro iketa kodgi, to ji neno ler. Ineno yugi gi lil to gi ler ni koni. To dhano ok tong' dhi e yugi gi gik madung' ka, to we ng'at maler. Yeah. Town ka onywandore to lil ma ok ber ber. wachulo rates to onge gima ng'ani timo gi pesawa town olil traffic lich udi gore piny nego ji slums ma ji odakie molil gi kibira madhare korogocho kawangware Huruma kia mkuru wa jenga gigo lil te to lich ma ok ber ber to onge gima itime kata di
to an adwa ni mondo ami ji infrastructure mondo ji ochak yudo tich nikech ka ok ikwal pesa ma jogi kwalogi te oromo create employment mang'eny malich oromo gero yore iwinja oromo gero housing ma ji odake maler mondo ji odag kaka dhano hmm. ing'e ni thoth jo Kenya kapok o travel pok odhi e pinje mamoko kidhi kata mana Rwanda ka Rwanda yeah. kama nyocho ji othoe ka yuechni mm. oselos piny ma kidhiye to ok chal kata Kenya Kigali en town sani machal madwa chalo ni mana gi New York mm. Kigali ka a very small country ma landlocked ma onge kata mana resources onge kata oil wan wan gi oil wan nyaka gi gold ka nitie gik mang'eny malich to waduo piny be duong' economy be duong' to gigi kwalo mana te ni yudo ka dhano kaka kidero gi sonko gini omewo moingo county nikech pesa county giketi e fuku te Bokarao biro terogi mana kamiti ka kasekawo telo. to wacho ni in kikawo telo tidwa neno ni magi eki gin weche ma irango achiel kachiel miwacho ni weche mag kuo weche mag koch kata chido mago gik ma idwa ni mondo gi wechego eko mag traffic jam idwa ni itiek nairobi e yo makare biro dhi rumo yeah. rumo within one, one year orumo te ma in fact iwacho ni he to kare gigi ninyalo tim You mean these things were possible? Kibiro e estate machal kama adake ka, donge yes. oler? Oler. Nikech ji wachulo kendo ni mondo yugi gi gik molilgi mondo companies ma private mm. biro choko to dhigo. Yeah. To pare ni mano ichulo to tax be isechulo ni mondo gino tim mm. to eri gimomiyo ji modak umoja yeah. kata modak dandora mm. kata modak uh, kariobangi ok odak maler to gin be gichulo mana tax gin be gitiyo mm. yeah. gin be onego be ni facilities ma ji nigo kata uh, muthaiga runda uh, kitusuru mago be gin mana go ok ochunore ni in ka in gi msara matin yeah. Kata ok in gi pesa to ni ok inyal dak kama ler. Mano should not be there. To mano ok omako jogi. Gin gichiemo chiemo, gidich gichiemo. After five years, to gibiro paro ni ka gipogo ji pesa to wi ji owil gi gima nyocha gitimo the fact ni nyocha gitiyo cha wi ji osewilgo i will make sure ni ji wi ji wi ji ok owil yeah nyaka iparnegi correct kendo aparo ni gima ok ber ber and they know right now uh, kotim elections today Yes. i can tell you nadhi yombo gi yom mane pok idwaro giyudo omiyo kata ikwalo to ok dhi make a difference yeah. to waneno ka nitiere gik mitimo kata nonro kata kaka kite dho ngere to opinion polls waneno ka isik igologi odiochieng' kodiochieng' thothgi sik wacho mana ni miguna miguna mm. ema omakonwa tie chiel kocha ni in emidong' chien first of all mano is not even true mm. but what i can tell you ania yes. opinion polls milandogi gin gik ma fake te chalo man opinion polls mane timo in 2007 kane in ka mm. higa pra higa aluf ariyo gabiriyo mm. Donge ineno ka opinions polls ne gisiko mana niya ni Kalonzo yombo, mm. Kalonzo ema ji ohero moloyo ji te, Kalonzo ema yombo, mm. Kalonzo yombo. Ne giwacho ma nyaka Novemba. To ka ne election otimore to Kalonzo mana namba adek, Raila moyombo. To ne giwacho ni Kalonzo oyombo kata Raila. Mm. The same thing ma gitimo sani. Ging'e na yombo to gidwa wacho. First of all, company motimo opinion poll onge. Kidhi ing'iyo kata mana site gi yeah. onge registration mm. onge website ogiwach kata mana ni nwatim opinion poll kuom ji adi mm. nikech kitim opinion poll tiwacho niya ne wapol ji aluf achiel kata aluf ariyo mm. kata aluf abich yes. to ages mane wapol gin jok ma hikgi apar gaboro nyaka prabich kata ang'o to nwa polgi Samples moa Kibira nwapol ji ariyo, Dandora nwapol ji adek, kamano kamano. Kae to iwacho ni magi e questions mane wapenjogi, yeah. to magi e duoko mane giduoko, mm. kae to ma e kore result. Kae to iwacho ni the margin of error en kama, margin of error en ga 3. Mm. Jogi olando opinion poll maonge margin of error. Jogi ok onyisowa kata mana niya, ng'at mano haya gin mondo gitim poll cha en ng'a? Kech polo ok inyal dhi tima tima kendi. Mm. Ng'oori en ng'a? Ok giwach ni ng'ooro gi ng'ochulo gi en ng'a? Mm. To question mane ng'ano omiyogi en mane? Yes. To ne gipenjo question ni date mane gi mane? Mm. To jogi ne gichuso nang'o? To ne gin ji adi? Iwinjo? Awinjo.
Koro gigi te ka onge to ng'ato wacho ni no gin opinion poll molos alosa ka ji chamo gine nyama choma. eh? nikech koro sonko osechulogi koro gichamo nyama choma koro gidhi gilando ni mae e result mago gik mar of no consequence yeah. kato be nyaka ing'e ni media ma kenya ka Yes. the so called mainstream media standard obedo on gi family adi Chiel. en gideon moi okay mano ng'ato adi Ng'ato achiel.
nation en aga khan Citizen en SK Macharia mm. ma ok timre e pinje mamoko mm. kidhi staka mm. en kidero kidero ma on staki e FT Nyamu jedi yeah, right. yeah. koro of course ko opinion poll otim gi star ing'e ni kidero dhi yombo maler nyalogo yeah. nikech mano gire mm. samoro nyalo wacho ni keturu ni mondo soko yombo kanyo mondo uwuondgi ni maybe an behind matin mm. to mano wang'e ni jire SK Macharia ing'e kuma support ne nitie yando support jakom sano osedok kocha donge koro dhi wacho weche ma kocha mm. kidhi nation nation ni kocha kidhi standard standard mar kanu koro miguni dwa ni mondo ng'a otim ni opinion an aonge media Ionge ng'ama nyalo tiyo gi opinion. an aonge media an mana gi jo piny kende Ionge- ionge to media. kata mana in Yes.
ne ng'ato osegochoni mopenji anything Podi. ing'e ni an pok aromo gi ng'at mane osebedo pol e kenya ka Iwinjo awinja ni no. awinjo awinja notime to an pok ogochna pok aromo gi ng'at In e mosegochni pok ogochini. an ne pok awinjo ng'at mogochne be Koro ok ing'e joma ipenjo. koro akani jogi gin gipenjo gwen mane e gine koso gipenjo diek awinji adier mano duong ajo kae wacho ni in nyaka ne nyuoli pok iromo gi ng'ama onyise ni an ugochna An Joma osegochna.
timo nonro, Eh. an osegochna koro idhiyo ni to kare jok madwoko penjogi Gin gidwoko joma- gi ka gin kure gin rombe mane pap koso gin diek megona wachni mogik ne oganda ma nairobi ma bende in kod geno ni omi yombulu kochopo higa manyien an gima nyalo wacho ni nairobi rach sani Narobi olil kabisa ma ok ochal town ma capital city mar Kenya ma be iwacho ni is a regional hub. Unemployment kata jok ma onge tich Narobi ka en chiegni over 65% mar youth. Narobi kuo ng'enye. to jotelo ema kwalo. Adwaro ni mondo omiya thuoloni mondo alos Nairobi. Nairobi obed gima ler, Nairobi ji otiye, Nairobi ji odake kuonde ma dhano iluongo ni hub

Yes. Wang'ie neno Karol okwalo Auditor General miluongo no Uko mm. osendiko maber kaka Kidero kwalo. Mm. Kidero kwalo Mumias motieko mogo piny. Sano go Nairobi piny. Adwa tieko wachni. Mano e message na to Nairobi Fortas. Erokamano.
Ago ni erokamano duong' ahinya. Mano ero ne wan kod Miguna Miguna ma bende luongore ni Wuod Nyando. Ka sani ere owuok kendo wacho ni ochung' e laro kom mar gavana ma Nairobi kochopo higa manyien. Weche macho ne odwa loso gin weche mag traffic jam, weche mag coach kata chido, kaachiel kod weche goeko mag mibadhi kata corruption. Owacho ni odwa tieko duto mondo oganda ma Nairobi odag kaka dhano. Iwacho ni ok onego dhano odag kaka nguru. kaka nguru mm. mabe samoro gidak ma kata nguru berber mm. yeah. guog mzungu odak e ot kendo itero itero ne dokta thiedho mm. ipimo temperature ne imiye chiemo kotuo mm. imiye chiemo mopim mm. to mera danda ni danda modak Nairobi kani oh. ok ber ok ber mm.
Agone erokamano maduong' ahinya Miguna Miguna. Nyaka wachak warad kendo. Ageno ni ibiro chak iduogo e TV wa mar Lolwe mondo wawuo kod oganda wa mawuok e Luo Nyanza. Ageno ni uwinjo Miguna Miguna maber. Ka wuok e Lolwe TV, sebedo Jeff Lumbaka.